Kũringana na onjoria kuma thoko ya Keno, maugĩte makoretwo makĩrĩha ciringi mĩrongo ĩrĩ oro mũthenya, kũrĩa rĩu merĩtwo gũkorwo makĩrĩha ciringi mĩrongo ĩtano. Ithuĩ tũgũraga mũrigo na gũkomba tũgacoka kũrĩha twendia mũrigo, na kuma ira nĩtũraiguire twĩna ihoru mũno nĩkuona tũrĩhaga ciringi kĩbaũ.

rĩu makiuga makoretwo magĩtunywo indo ciao o mũndũ aremwo nĩ kũrĩha. Niĩ njĩtagwo Julia Wambũi kuma gũkũ Keno, aya kanjũ mongerera mbeca ira matiratwĩrĩte marongerera 50 na rĩu waga kũrĩha 50 icio nĩ gũkua marakua mũrigo, na rĩu mũrigo ũcio marakuire nĩ gũkomba ũrakombete nĩgetha ũke wendie magacoka magakua ciothe. Kũringana na MCA wa Kĩmorori Amos Mũrugi, nĩ atĩ mbunge ya Murang'a gũtirĩ watho ĩhĩtũkĩtie wa kuongerera marĩhi maya, akiuga kanjũ ndĩrĩ na ũigĩrĩrĩki wa kuongerera marĩhi maya matahĩtũkĩire mbunge. Atĩ andũ aya mendagia thoko gũkũ, eh, thoko biacara ici nini makoretwo makĩrĩha ciringi mĩrongo ĩrĩ o mũthenya, rĩu marendwo marĩhe ciringi mĩrongo ĩtano na nĩ ngwenda njige ha atĩrĩrĩ mbeca ikĩrĩhwo na thirikari ya kaunti ĩkĩo ya mbeca watho no mũhaka ũke thĩinĩ wa kaunti assembly ĩhĩtũkie watho ũcio no gũtirĩ watho ũhĩtũkĩte ũgoka mbunge wa kuga marĩhi mo- mongererwo kĩrĩa ngwenda kũria rĩ mbeca ici ironganio rĩ nĩ andũ marongania mbeca ciao ĩ kana mbeca irathiĩ thĩinĩ wa kaunti tondũ gũtirĩ mũndũ ũhĩtũkĩtie watho akoiga marĩhi mongerwo. Aingĩ a ũrĩmi maroria thirikari kũmakua tha kuona biacara nĩ icokete thĩ na gĩkĩro kĩnene makĩũria marĩhi maya kweherio nginyagia rĩrĩa mũrimũ ũyũ ũgathira na biacara ikorwo igĩcokereria. Tũkũria na gĩtĩo atwehererie igoti rĩu rĩa 50 nĩ tondũ nĩ tũrahinyĩrĩrĩka nginya nyũmba nĩ tũraremwo nĩ kũrĩha. Ningĩ 50 ingĩtuĩka nĩ ndĩrĩrĩhaga igoti-rĩ. niĩ ngũkorwo ndĩ waũ nĩ tũngĩhoya ngabana witũ na gĩtĩo twĩnyihĩtie ta andũ a thoko atwehererie igoti rĩrĩ tũtirarega kũrĩha covid yathira biacara nĩ igacoka nomo na nĩ ũtwendete andũ a thoko twakũheire kura tumĩte ho nĩ tũngĩkũhoya na gĩtĩo ũtwehererie igoti rĩrĩ na ndũkanyite mũrĩgĩ ũru nĩ tondũ mũrĩ gĩthana tũ insight ithuĩ enyewe andũ a thoko nĩ ithuĩ tũrarakarire ira nĩ kuona mũ- mũndũ ũrĩa ũrokaga gũtũrĩhia igoti agĩtwĩtia ciringi 50 na ndaratwĩrĩte Mwena wake Kĩirũ Mbembe ũrĩa nĩ mũjumbe wa Ndi ya Gaturi augĩte marĩhi maya mongereirwo thoko ciothe iria irĩ kauntĩ ya Murang'a rĩu akĩũria onjoria aya kwaga gwĩtĩkĩra kũrĩha kanjũ nginyagia rĩrĩa magetwo mbunge kwarĩrĩria marĩhi maya. Ke andũ aya anini marekwo marute kĩ? O ũguo thirikari nene ĩrauga igoti rĩgwe, ona no tuge twambe twehererie andũ aya igoti kabisa. Ũrimũ wathira-rĩ, nĩ tũgacoka twĩke atĩa? O ithuĩ no ithuĩ tũkahĩtũkia watho tuge tũcokie harĩa ciarĩ ciringi twendi, no thaa ici tũrahoya ngavana, andũ aya nĩo magũthurire na magũthurire na wendo tondũ nĩ makuona no ũmateithie. Rĩu tiga gũkĩrĩa kĩrĩa gĩa gwĩkirie atĩa ĩ gĩa gũthurire andũ aya ambao magũithĩrie magoti twĩte special meet- si- sitting twambe tweherie magoti mau hĩndĩ ĩrĩa mũrimũ gathira rĩ nĩ tũgagĩcoka tũcokie mbeca irĩkũ no thaa ici mũhinyĩrĩria wa mũthĩni nĩ kũhinyĩrĩria ngai Ngiriboti rĩa Gĩkũyũ TV Hwaĩ-inĩ, niĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Wambũi wa Icũgũ.